Mill-mara ta' inspirazzjoni ħdejna għanna r-raġel ta' suppost inspirazzjoni, suppost jispirana biex propju namlu ħafna workouts u eh, biex nżommu kemm jista' jkun lilna nfusna fit, tajbet najda. Mela, ma tispirazzjoni suppost Mateo. L-iskop mhux li tagħmel ħafna workouts, ġifieri l-iskop li tasal li inti tkun Figura sabiħa u jkollok saħħa li tgħid isma' inti gawdejt ħajtek għax da xi darba kulħadd irid imut imma kif ngħixuha l-ħajja tagħmel differenza. Hemm min pereżempju jgħid. Idealment inkunu. Mhux hekk hemm min jgħidlek issa mhux aħjar tpejjep ħa tgawdi u tixrob ħalli speċi inti tagħmel ħajtek kollha kuntent u ferħan. Fil-verità l-kwalità ta' ħajja li tgħix eh, tkun differenti minn dak li jkun ovvjament jekk ikun daqsxejn iktar. Ħadbat iktar. Eh, hemm ċans iwa, hemm ċans li mbagħad. Ħammorru pass qabel il-workouts. Għalfejn huwa importanti u forsi wieħed jara ħela ta' ħin li tagħmel warm up? Ekku. Mela, ara, il-warming up jippreparana għas-session li ġejja, jiġifieri hu x'inhu qisu qed nifirxu t-tapit biex imbagħad nidħlu fil-kamra li nixtiequ. Jiġifieri l-iskop tiegħu mhuwiex illi aħna nkunu diġà bdejna il-workout as such, imma li nagħmlu qisna rehearsal, li nagħmlu ftit movimenti illi huma simili ta' x'aktar x'ħa nkunu qed nagħmlu waqt il-workout biex ġisimna jkun preparat. Mela jekk għall-mod tal-kelma jiena nħaddem saqajja, u ħa nuża ċertu weights f'saqajja, qabel nagħmel l-istess exercise li kont se nagħmel waqt il-workout, però ma nkunx qed nuża weights magħhom. Jiġifieri, kemm inkun qiegħed nagħmel effort ikun ħafna inqas milli fil-verità ħa nagħmel waqt il-workout, però l-moviment huwa eżatt l-istess. Ippermettili, jiġifieri inti trid tkun taf x'workout ħa tagħmel. Eżattament, jiġifieri. Biex tkun taf il-warm up tiegħu. Da qed nitkellmu li xi ħadd mhux, kif anke tkellimna fil-ġimgħat li għaddew, qabad u mar il-gym, qal hu iwa issa nagħmel li jiftilli. Għax aħna bla pjan m'aħna ħa nagħmlu xejn. Ħa nispiċċaw number one infarrku moħħna imma issa tgħid x'nagħmel wara di, imma x'nagħmel? U mbagħad tasal id-dar u tgħid ara, isni kważi kważi qas għamilt xejn. Jew tinzerta waħda f'mitqamar tgħid illallu kemm stinkajt. Imma fil-verità jekk m'hemmx struttura, qisu kull darba qed taqdef fil-vojt biex ngħiduha kif inhi, jrid ikun hemm daqsxejn pjan. X'jista' jiġri jekk ma nagħmilx il-warm up? Mela, jekk ma nagħmlux il-warm up u mmorru mill-ewwel b'ċertu intensità għal ġol exercises li għandna pjanati, iċ-ċans huwa li nistgħu anka inweġġgħu xi ftit. Ikun hemm min iweġġa' ftit ngħidu pereżempju jien naf għandu xi strain, alright forsi nagħmlu xi jumej b'għonqla miġbud, ikun hemm min iweġġa' aktar serju, din narawha aktar fl-irġiel, illi jgħidulek isma' jien għandi nofs siegħa, ara ħa naqbad u nibda l-weights, imbagħad mal-ewwel exercise ajma ajma ajma ajma x'għamilt? Ħassejt qiesha tiċrita jew ħassejt hekk jew ħassejt hekk. Dik hija kollha ħsara. Mela, Biex nifranka ftit ħin, hemm ġalt li nitlef ġimgħat jew xhur imbagħad ta' training, jiġifieri mhux ħa tgħinek żgur. Kif għandu persuna jipprepara lilu nnifsu qabel is-session li jkun se jagħmel? Tajjeb, mela, l-ewwel u qabel kollox, di vera interessanti, sabu illi qabel it-training hemm min għandu l-idea illi iktar ma nisma' mużika forsi li qisha tħabbatli qalbi li qisni ħa mmur ħa noqtol lil xi ħadd. iktar ħa jkun motivat għal dik il-workout. Fil-verità sabu li l-aħjar qabel workout inkunu iktar rilassati. Jiġifieri anke mużika li tirrilassakk, ħa tgħinek biex inti tidħol fil-workout imbagħad anke l-workout tiegħek tkun aħjar fil-verità. Mhux waqt il-workout, waqt il-workout ma tridx qisek torqod, però qabel anke tipprepara ruħek b'dan il-mod vera interessanti. Din ma tantx hija faċli qed tgħid għaliex ħafna drabi fil, anke tmur kwalinkwa gym, Il-mużika tkun pjuttost fast. Eżatt, ta' waqtha iva, importanti li tkun hekk, però ta' qabel. Il-warm-up mhux fl-istess post tagħmlu? Mela, ikun hemm min, pereżempju, għall-mod tal-kelma, jipparkja 'l bogħod, apposta, u di vera sistema li togħġobni. Ħalli anke hu jimxi dik l-għaxar minuti, tgħid sakemm wasalt hemmhekk. Allura qisha hu kien l-warming up, diġà bdejt tagħmel biċċa minnha sew, fejn inti mxejt, allura l-muscles tiegħek ħaddimthom, reġa' għadda ċertu demm madwar ġismek kollu, inti diġà qisek. biċċa sew mill-workout tkun lesta, għax inti you are warmed up, kif jgħidu, inti iktar qiegħed sħun biex nużaw dik il-kelma, allura jisimha magħha. L-aħħar darba ma nafx fejn kont u rajt filmat fejn iġiblek il-gym u kulħadd qed jipprova juża l-lift minflok jitla' bit-taraġ. Jiġifieri idealment anki li nitilgħu bit-taraġ. Jiena nara ħafna kważi kważi jiġġieldu biex jipparkjaw quddiem il-bieb tal-gym. Jiġifieri ironika l-ħaġa. Meta hawnhekk qed jgħidilna isma' tagħmel iktar sens li pparkjaw ftit metri 'l bogħod ħalli dak li jkun forsi. Diġà bdejt qisek eżatt.
vera b'mod light, b'mod ħafif ħafna, bdejt timxi ftit u dik tagħmillek ħafna tajjeb għal warming up kif qed ngħidu. Kont qed titkellem fuq kemm hu meta tibda tħabbat il-qalb huwa importanti, huwa tajjeb li l-qalb tħabbatlek ħafna, jiġifieri jew aħjar isma' le. Mela, ara, kollox. Aħjar tkun taħt kontroll.
Kollox saff fuq saff, jiġifieri ma nistgħux ngħidu mela jiena minn bil-qiegħda ħa nitlaq niġri sparat u nkun qed nagħmel tajjeb. Mhux xi ħsara taf x'jiġifieri l-bniedem anke Fi żmien il-qedem, jekk pereżempju fil-qiegħed hawn filli ara jien naf xi dinosawru wara l-bieb u se joqgħod jgħid ara, ħa nibda niwwormja l-ewwel, jaqbad u jiġri kemm. Tajjeb. Però għall-fini tagħna li kemm jista' jkun innaqqsu r-riskju ta' injury, iva, tajjeb illi aħna nibdew bil-mod u nibnu fuqha biċċa biċċa għax ma ninsewx l-iskop tagħna mhuwiex illi ejja ħa ntelqu, ħa nara x'nista' nagħmel f'din nofsija, imma li dik in-nofsija nagħmilha sew, u nagħmilha b'mod strutturat. Mela ppermettili sa ejja mmorru forsi pazz 'l hemm mill-warm up. Illum il-ġurnata anki għalkemm m'iniex ħabiba ħafna mal-gyms, jien però l-ftit drabi li mort, minkejja li mhumiex riċenti, xorta ħafna mill-magni, pereżempju jekk tpoġġi jdejk, ikun jibda jimmarkalek kemm qed tħabbat qalbek. Sewwa. X'inhu l-ideali? Li hemm xi rata li idealment iżommha stabbli pereżempju, idealment li iktar ma żżidha iktar aħjar? Kif taħdem? Mela, tajjeb ħafna.
Fil-verità jiddependi anka minn kemm inti għandek esperjenza. Mela persuna qed mur l-ewwel darba l-ġim, anka min ikun qed jgħinha forsi trainer tagħha mhux se jgħidilha isma' ejja ħa nagħmlu exercise li bih qalbha tkun qed tħaddem kważi bejn 80 u 90 fil-mija tal-massimu tagħha. Għax dak għaliha jista' jkun too much u x'jiġri, forsi anka taqta' qalbha. Fil-verità rridu nibnu saff fuq saff kif qed ngħidu. Ġifieri anke kif inkunu ġo group. minkejja l-età, għax jiddependi ħafna mil-livell ta' esperjenza wkoll li għandek. Ġifieri hemm min għandu età kbira u kapaċi ħafna anzi, imur bejn 80 u 90 fil-mija tal-massimu tiegħu, ġifieri dik il-qalb tibda tħabbat ħafna fejn hemmhekk ikun qisu anke ċertu forma ta' elite ngħidulu, jkun daqsxejn avvanzat anke fil-livell tiegħu ta' fitness. Però noqogħdu ħafna attenti x'nagħmlu, anke jekk ikunu ġo grupp, Ma jfissirx illi għax hemm it-trainer tagħna qed jgħidli qed jgħidli isma' jiena ħa nagħmel dak it-tip ta' exercise, jiena bilfors irrid nagħmlu perfett jew bl-istess intensità tal-persuna li qiegħda ħdejja. Għax dik forsi għandha iktar esperjenza minni. Għax forsi dik, ehm, jien naf, forsi anke toqgħod iktar attenta x'tiekol, allura anke l-livell ta' fitness tagħha Jiena daqsxejn iktar. Importanti li aħna nitilgħu tarġa fuq tarġa. Eh, le, ma kont ma nafx għalfejn taħt l-impressjoni li pereżempju tfajla ta' 16-il sena, 18-il sena, eh, ma sax qabilha miegħi li għandi 35 sena u ma xi ħadd li għandu 50 sena, ġifieri ma nafx, kont taħt l-impressjoni li iktar ma tkun żgħir, iktar tista' forsi between inverted commas tissawwa u iktar tista' taħdem iktar. Iċ-ċans hemmhekk qiegħed, però fil-verità, jekk anke nikkumparaw jien naf, nsemmu tifla ta' sittax-il sena, illi pereżempju dejjem bilqiegħda u qatt ma tiċċaqlaq, ma' persuna li b'mod regolari, anke jekk għandha ħamsa u ħamsin sena, tiċċaqlaq, tal-ħamsa u ħamsin sena bla dubju ta' xejn ħa tkun iktar b'saħħitha minn dik ta' sittax, jiġifieri l-età, le, le, le, l-età assolutament mhux kollox imbagħad f'dawn l-affarijiet.
Xejn, jiena nħobb insemmi ħafna l-Madonna pereżempju, hemm min jgħidli ma dik kollha plastic surgery u affarijiet. Vera! Però jekk naraw anke kif tiċċaqlaq, ma nimmaġinax li hija tiċċaqlaq daqshekk tajjeb bil-plastic surgery, jiġifieri rridu naraw kollox. Fiżikament fit.
Fiżikament hi vera fit, jiġifieri m'għandu x'jaqsam xejn l-età. Imbagħad naraw tfajliet għadhom żgħar, forsi anke kantanti stess biex nikkumparawhom ma' kantanti oħrajn, illi bilkemm jiċċaqalqu, jiġifieri. Waħda, Madonna turik ħafna li Iżżomm ruħha kemm jista' jkun eħe. Apparti stretching tradizzjonali hemm xi metodi differenti li nistgħu nużaw hekk li tissuġġerilna? Ekku, mela ara, da again dejjem bl-aħjar taħt gwida professjonali, ġifieri kemm personal trainer u anke physiotherapist ikun jista' jiggwidak anke skont inti l-bżonnijiet li għandek bżonn. Però fost l-affarijiet oħrajn hemm dak li jgħidulu foam rolling, Dan huwa jkun qisu boċċu, qisu romblu, illi jkun magħmul apposta biex inti tqiegħdu taħt il-muscles tiegħek illi forsi qed juġgħuk jew li forsi tant għandhom bżonn jistreċċjaw. U dan il-metodu sabu li qed jgħin ħafna anke għal dak li jkun biex jirrikaverja minn ċertu injuries ukoll. Jiġifieri again ma nużawhomx għad-doċċ jew nipprova nesperimenta fuq ġismi għax, Ikun hemm ċans li iktar nagħmel ħsara milli ġid jekk ma jkollix l-informazzjoni t-tajba. Però iva, hemm prattiċi deħlin ukoll, u ilhom forsi li daħlu wkoll ftit oħrajn, illi mhux biss nibqgħu aħna b'mod tradizzjonali kif qed naraw fl-istampa, dak huwa tip ta' stretching tradizzjonali ħafna. Li m'għandek bżonn xejn, just lilek innifsek. Lilek innifsek ukoll, ta' jkun hemm min jirriskja għax pereżempju jekk ngħidu aħna hemmhekk il-persuna anke jkollha nuqqas ta' flessibilità f'saqajha, hemm ċans ukoll ta' injury għal min forsi jibqa' jimpika, le le rrid nagħmilha, rrid nagħmilha. Noqogħdu ftit attenti, jiġifieri dejjem nimxu pass wara pass, mhux ċumbu u nippretendu li dak li m'għamilniex f'erbgħin sena nagħmluh f'jumejn. Issa ppermettili, bħala bniedem li suppost għandek daqsxejn esperjenza mhux ħażin, jiġifieri taħdem, huwa xogħolok li taħdem ma' nies hekk, jekk niġi jiena l-argument u hija l-ewwel darba tiegħi, kif tkun taf fejn dik l-individwu, jekk konna qegħdin naraw dan ix-xott hawnhekk qiegħda tipprova tlaħħaq u mhux qed jirnexxilha, Inti kif tinduna, l-instructor kif jinduna li dik il-persuna isma' inutli ħa tibqa' tisforza għax mhux se jirnexxilha? Ekku, mela. Mill-esperjenza jew mit-tul kif? Mela, milli tosserva mbagħad ukoll, jiġifieri, il-persuna qabel ma anka normalment tikkommetti ruħha għat-tul ta' żmien qabel ma tgħid isma' jiena ħa nagħmel sena pereżempju, nagħmel dat-tip ta' programm, ikun hemm perjodu fejn dak li jkun ikun qisu forma ta' trial, illi jgħid jiena ħa nipprova ħa nara kif immur. Ħa nara huma x'parir ituni. Da jgħodd għalija dat-tip ta' exercise, jiena kif qed inħossni. Jiena qed inħoss li qed nagħmel improvements? U mbagħad abbażi ta' dak timxi 'l quddiem. Bħal kollox, trid tipprova ftit. U anke t-trainer tiegħek jista' jtik daqsxejn testijiet, jgħidlek isma', ħa narak tagħmel dal-exercise, ħa nara daqsxejn inti kif qiegħda bħala posture, bħala flexibility, eċċetera eċċetera, u bażi ta' dak imbagħad normalment timxi 'l quddiem. Imma din hija xi ħaġa vera nħobb nirrepetiha jien. Always listen to your body, mela jekk ġismek qed jgħidlek isma', meta nitbaxx qed inħoss uġigħ hawnhekk, dak mhux bilfors ikun uġigħ tal-isforz, tal-effort, imma jista' jkun uġigħ li qed jgħidlek isma', dahrek aħjar tiċċekkjah.